A dyma ni y bechgyn dan un ar bymtheg oed yn mynd fel lladd yn nadrodd i geisio cael y blaen yn gynnar fan yma. Dyw hwnna ddim yn syndod oherwydd mae'r cwrs yn llithrig a'r lle gorau i fod wrth gwrs yw lawr y tu blaen. Tro bach ddigon lletwith o'r olwg yn y fan yna. Yn gynnar wrth i'r beicwyr ddod oddi ar y tarmac i fewn i'r cwrs go iawn am y tro cynta. Ben Tolet, fe yw'r pencampwr. Pawb wedi cychwyn yn ddiogel yn y ras yma i'r bechgyn dan un ar bymtheg oed. Tulet yn arwen. Gydag ef yna mae Oliver Draffan o dîm y Derwent Side. Uh, Scott Craig yn drydydd ar hyn o bryd. Nôl ar y llinell gychwyn y bechgyn dan y bedair ar ddeg oed yn y Cris Gwyrdd yn y canol. Finlay Pickering yw e o glwb rasio Hull Thursday lan fyna yng ngogledd y ddwyren Lloegr. Yn aros i'r cychwynwr chwythu i chwiban y dyna nhw. I fyny'r ffordd ag i gyfeiriad y cwrs go iawn. Mae digon o ddiddordeb Cymreig yn y, y dosbarth yma. Mae yna dri o leia o reidwyr lleol o glwb beicio y Fenni. Sgwniad i nhw am sicrhau fuddugoliaeth fan yma i'r tîm lleol. Mae yna beth sy'n rhyw ddeugen o fechgyn siwr o fod dan y bedair ar ddeg oed yn y ras yma ac yn y, yr ras ath bant rhyw funud neu ddwy yn ôl. Mae yna bron i drigen o, o feicwyr Yn y dosbarth i'r bechgyn dan 1 ar bymtheg oed, rhif 96 yn dangos ei hunan yn gynnar, dyna Freddie Birchill o South Fork Racing. Ac mor gynnar a hyn, mae'r bechgyn yma yn, uh, yn ymestyn y ras lawr, nôl, lawr y cwrs. Ar y blaen yn edrych yn, yn grif iawn de. Uh, Freddie Burchill. Philly Pickering yn y, y Cris Gwyrdd yna amlwg. Ben Hewlett. A'r streips na gwmpas i Freston yn nodi i fod yn bencampwr cenedlaethol ac mae'n dangos i hunan fel pencampwr hefyd yn diwy wedi agor bwlch sylweddol yn barod a ni ddim hanner ffordd drwy'r cilch cyntaf eto rhif 14 Oliver Draffan o Derwentshire rhif 1 yn mynd trwyddo'r Gris Melin Max Rusby o glwb seiclo Pedal Sport. Bachgen ifanc yma wedi ennill y pencampwriaethau cenedlaethol y tymor diwetha, dyna pam i fod yn cael y fraint o, o wisgo uh, y Cris. Mae'n benderfynol o ennill y ras yma i brofi i fod e wedi camu i fyny, a bod e wedi uh, cynnal y safon hefyd uh, ers y tymor diwetha. Rhif 7 ar ei gefen e, Ben Tulet o Beeline Generate, dyna i, i glwb e. Cymaint o glybiau fyny ac i lawr y wlad yn cael eu cynrychioli yma yn y fenni y penwthos yma. Wel, wylon ni y dosbarth i ferched yn cael ei ennill yn hawdd yn dyfe gan Hattie Harnden. Wel, mae'n edrych yn debyg fod y bachgen yma eto yn, yn edrych yn ddigon abal i, i ennill o bell. Tiwlet yn dod i fewn i'r gwastad am y tro cyntaf. Uh, newn ni edrych yn ôl. Uh, gwyliwch faint o fantes sydd gydag e yn barod. Yn arwain y ras yma i'r bechgyn dan un ar bymtheg oed yn dod o dan y tŵr am y tro cyntaf de, Ben Tulet. Mae'n dipyn o ras am yr ail safle ar hyn o bryd. Rhif 42, Jensen Young a Oliver Draffan, nhw sy'n ail a thrydydd. Ond dim ymheuaeth. Pwy sydd uh, yn arwen a twlet yw hwnnw, rownd y goeden. Yn dod yn gyfarwydd â'r cwrs yma erbyn hyn, a mae'n cynnal y tempo yn diwe, rolwyn ôl na'n llithro rhyw ychydig. Ond mae'n dewis i lein yn gywir ac yn glir yn diwe. Dros uh, y rhwystrau. A mae hwn yn edrych yn berfformiad canmoledig gan y pencampwr Prydeinig dan beder ar ddeg oed y tymor diwetha. A mae'n dipyn o ras honno sy'n datblygu y tu ôl iddo fe. A gwyliwch mewn ger gymharol isel fan hyn, eto yn aros yn y cyfrwy, yn hytrach na dod oddi ar ei feic. Na, di o gwastraffu dim amser o gwbl, ydy e? Cyhyrre y coese yn, yn clapian yn amlwg wedi bod yn ymarfer yn galed iawn ar gyfer y, y tymor newydd yma. Yn glir ar y blaen. A breciau disg yn cael ei caniatau erbyn hyn fel y gwelwch chi ar olwyn a, flan ar olwyn ôl yn ddatblygiad cymharol newydd. Ond eto ddim uh, wedi cael ei mabwysiadu gan uh, y beicio ar yr hewl yn pencampwriaethau'r byd. Mater o amser mae'n siŵr gen i yw hynny. Well, Joe Keeley yw'r bachgen yma. o glwb y Welin Wheelers. O, tro cynta. O ie, yeah, chi'n talu'r pris yn dych chi. Mae yna ddifer yn dod o ddi ar y beic, ond mae hwn wedi mynd ymhell ar y blaen o'n i'n synhwyro. Mae Finley Pickering oedd ar y blaen yn y Cris Gwyrdd, ond na, rwle ar y cwrs fe ath y bachgen yma i'r blaen. A Joe Keeley yw e o'r Welin Wheelers o Welin Garden City. Mae Cilyn fentrus iawn, ddim yn dod oddi ar ei feic, ond yn talu'r pris yn y diwedd. A fydd e'n gwybod y tro nesa i ddod oddi ar ei feic oherwydd os bydd y ras mor agos yma hi nawr, mae'n gwybod y gall uh, tactegau fel yna gostio ras iddo fe, oherwydd mae'r digwyddiad yna wedi caniatau i Finley Pickering gau y bwlch na oedd yn un sylweddol pan groesodd Pickering uh, llinell derfyn. Ond Keely yn dal i wen i allai gadw'r tempo yma i fyny dwedwch tan ddiwedd y ras bobl annwl. Bentolet rownd y, y gornel llaw dde yna. Ag i'r chwith. Ni'n meddwl falle fod y, y trac yma, y cwrs yn sychu allan fe ddath yr hael i'r golwg eto a reit ar gychwyn y ras yma a mae wedi diflannu tu ôl i gwmwl unwaith eto. Mae'n dal yn, yn hytrach yn o'r. Mae Pickering wedi cael y gore ar Joe Keeley. Ysgwn i faint mae'r digwyddiad yna wedi uh, um, mharu ar hyder uh, Joe Keeley. Oedd mor bell mlaen ar ddechrau yr ail gylch yma, ond mae Pickering wedi dal ati. A nawr dyna fe y gwahaniaeth sydd rhwng y ddoi. Pickering wrth gwrs y prif ddetholyn yn dod i fewn i'r ras yma. O Hull Thursday. Dyna'r bwlch. Mae rhyw uh, hanner can metr fydden ni'n dybio. Wedi Pickering wai y ffordd drwy'r y beicwyr eraill ar hyd y cwrs. A nawr bell y ganolbwyntio ar ennill y ras yma. Wedi wneud uh, y gwaith caled dal ati yw'r uh, yw'r dacteg nawr. Pickering eto, yn un arall yn nad sydd yn dod oddi ar ei feic. Ac wrth beidio a gwneud hynny pan bod e'n dod i, i ben y ddringfa yna, mae'n gallu rhoi i drod lawr eto. Unrhyw un sy'n dod o ddiaru feic wrth gwrs, wel mae'n colli rhyw eiliad falle neu ddwy bob tro wrth ddysgu yn am mynd nôl ar ei feic. Bwlch yna ni'n sylweddol, mae'n ymestyn gyda phob troad yr olwyn yn ôl i golwg hi. Edrych dros i ysgwydd i weld ble mae Joe Keely. Fe oedd na ddwetha pan edrychodd e o'r Welin Wheelers. Mae yna ddoi yma o'r Welin Wheelers, o'n i'n teimlo falle bydden nhw'n gallu gweithio gyda'i gilydd, ond um, nid fel ni mae wedi bod. Arweinydd y ras dan un ar bymtheg, ni'n aros yn ddod allan o'r coed, yna fe, diw'r flaenoriaeth ddim wedi newid. Mae'r flaenoriaeth honno gan bencampwr Pryden dan bedair ar ddeg y tymor diwethaf Ben Tulet. Dyna pam i fod e'n gwisgo'r y streips na o gwmpas uh, i frest. Ac yn falch iawn ohonyn nhw, mae'n siŵr gen i. Mae'n feistr ar i feic yn diwedd yn rheoli'r y ras yma. A mae mewn geir sydd yn siwtio fe, pryn bod e'n newid geir o gwbl yn ôl i golwg hi. Mae'r cwrs yna o hyd rhwng y ddau sydd yn yr ail a'r trydydd safle. Mae Jensen Young sydd ar rhif 42 ar ei fraich e, Oliver Draffen, rhif 14. So here comes the adjacent group. Dyna Charlie Craig sydd wedi dod fyny i'r ail safle, a Jensen Young yn y trydydd safle. Nôl yn bedwarydd erbyn hyn, yma Draffen, Tulip yn arwen. A Gillett yn llithro rhyw ychydig yn y fan yna. Dod o ddi ar ei feic, ond dyw e ddim wedi e, colli momentum o gwbl. Dyna'r ffordd i, i daclo y rhwystrau yma. Max Rushby ymhell ar ei hôl hi nawr, fe ddath fewn i'r ras yma yn gwisgo'r Cris Melin, ond dyw e ddim yn y golwg o gwbl, ac os yw e am wneud rhywbeth o honi, wel mae rhaid iddo fe wneud rhywbeth yn ystod yr, yr hanner awr nesaf yma i ddal gafel ar ei flaenoriaeth ar flaen y, y gyfres ar ôl un uh, cymal. Pwyntiau i'r uh, ugen cyntaf draws y lein. Mae yna bwyntiau UCI hefyd, maen nhw'n dweud. Dyma ras am yr ail safle i chi te, rhif 45 Charlie Craig, fe welon ni uh, i dad yn ennill y ras i'r dynion hun yn gynharach. A Jensen Young sy'n gydag e, rhif 42, Jensen Young o Pedal Sport uh, Cycling Club. Tulit yn dod eto, mae yna stamina yn dos e yn y corff. A fe fydd e wedi bod allan ar, ar ei feic am oriau nos a bore yn neud yn siŵr fod y stamina yn ddigonol i, i herio y trac yma sydd yn, yn heriol yn ei hunan yn y fenni. Julit. Oh, Mae yna gryfder yn y coesau yn dos e. Yr arweinydd. O, mae wedi cael damwain fan hyn yn llithro yn llydan Finley Pickering. A dyna ni, mae Keely yn ôl gydag e. Dyma'r ddau sydd yn arwen te. Mae'r ddoi hwnnw wedi cael ei Ambell i foment yn y ras yma, oedd Pickering ar ei hôl i'r un adeg ac wrth gwrs fe ath Kiely i lawr ar y rhwystrau yna, ond fe ddath Pickering yn ôl nawr, mae e wedi cael y damwain ei hunan ac mae Kiely yn ôl ar ei ware. Mae hon am fod yn dipyn o ras rhwng y ddau fachgen ifanc yma dan beder ar ddeg oed. Narwen y gyfres, Finley Pickering, ond mae Kiely O Welyn am wneud rhywbeth ynghylch y sefyllfa. Yn y trydydd safle ar hyn o bryd mae Freddie Birchill o Southfork Racing, cadwch lygad amdano fe, rhif 96. Y tro yma, ie. Yeah. Mae Keely wedi dysgu'r wers yn dweud. Pickering ar ras i fyny'r rhyw gydag Emma Keely, rhif 46. Mae'n wrth gwrs yn y ras i'r bechgyn dan un ar bymtheg oed. Sam Murray oedd e yn lliwiau Scott Racing. Union yr un lliwiau a Charlie Craig wrth gwrs. Allan neu fewn i'r cysgodion Ben Tullet. Pa mor fawr yw'r bwlch yna sy'n rhyngddo fe a'r bechgyn sydd yn yr ail safle. Tullet yn poeni dim am hynny, dwi'n yn credu bod e wedi edrych dros i ysgwydd unwaith. Ac os y gnaifem idd yn sylwi taw Jensen Young a Charlie Craig sydd yna o hyd yn um, gyffrus am yr ail safle. Digon o waith gan Tulet i wneud i gadw'i feddwl ar waith. Yn uchel ar gyr yn y beic yn olyn ôl na yn llithro rownd y gornel ac yn chydig bach o help ar yr un pryd. Ras yn y bechgyn dan bedair ar ddeg oed, mae hwnna'n poethi. O, Pickering eto, nid am y tro cyntaf, nid fe yw'r unig un. A mae Keely drwodd e erbyn hyn, nôl i flaen y ras yma, ond dyw e ddim yn gwasgu arni, serch hynny mae e'n ymwybodol a gall yntau ddysgu'n unrhyw eiliad. Keely Wedi gweld Pickering yn dysgu'n ddwy waith. Fe hunan wedi dysgu'n unwaith, ond wedi dysgu'r wers. A nawr ar y blaen, unwaith eto. A gwylwch ar y bwlch y fantes sydd gydag e. Wylio am y bychgen yn y Cris y gwyrdd yr ydwy. Ond dim sôn amdano fe. Dyma arweinydd y ras lle dan bedair ar ddeg oed i chi. Ddath o nunlle Joe Keeley o Uwelyn, Pickering. Heibio'r pits, a dipyn o waith ag e nawr i wneud i ddod yn ôl fewn i'r ras yma sy'n gael y gore ar y bachan yma. Okay, the, the lead is over there. Joe Keeley.
Second bike is leading the red. Thank you.
Joe Kylie, de, mae fam newydd oethau. Mae'r bwlch nawr wedi agor nawr yn y dosbarth i fechgyn dan beder ar ddeg oed. Dyma'r arweinydd. Jo Keely. Ond ble mae Finley Pickering? Dyna'r cwestiwn. Arweinydd y gyfres. Mewn perygl o ildio pwyntiau fan hyn. Ond dim amheuaeth. Pwy sydd ar y blaen yn y gystadleuaeth na da ni'n ar bymtheg o hyd, y Ben Tulet yw e. wedi bod mas ar ben ei hunan o'r dechrau yn deg bron ac yn dal gwyliwch arno fe. Mae yna ddigon o egni ar ôl yn y coesau yna hyd wrth y glywed y gloch. Un cilch o'r cwrs mae i fynd. A dim sôn am y bechgyn sydd yn yr ail a thrydydd safle ar hyn o bryd. Charlie Craig wedi rhyddhau hunan o'r y frwydr yna gyda Jensen Young oedd ar i ysgwydd e am gryn amser. A pwy mor agos nawr mae Craig at olwyn ôl Twlet? Dyna'r cwestiwn. Mae'n siŵr o ryw ugen eiliad o fantes gan Twlet. Na le mae Kelly arni fan hyn o'r glwb y Welyn. Dosbarth dan uh, byder ar ddeg oed. Dod oddi ar ei feic, nawr te. Ennill y ras yn swingio'r beic rownd y gornel. A fan hyn mae'n anodd a gydd yn ôl ar y beic hefyd i fyny ar y ddringfa yna. Keely. A dyna ni, welon ni uh, Pickering yn dod trwy'r llun. A dyw e ddim mor agos â hynny, credwch chi fi, oherwydd mae yna sawl tro, na falle ambell i dro trwstan hefyd yn gwahanu'r cyntaf a'r ail. Bechgyn ifanc yma, sgwn i faint o'r rhain ddaw drwodd uh, Eto ar y llwyfan ucha. Cymryd o ddewis yn dos e o ran beicio mynydd, beicio hewl, a fel y gwelwn ni fan hyn hefyd, traws seiclo. Pickering yn yr ail safle. Cromwell. Keely. Troed lawr, mwyn i gadw'r cydbwysedd. Yn sôn am Pickering hyd yma. Lle gwelwn ni pa mor agos mae e fan hyn nawr na, nid y tro yma. Dyma fe'n dod o'r diwedd. Finley Pickering. Yr ddoi ddigwyddiad yna wedi costio'n ddrud iddo fe ac wedi caniatau i'r fachgen yma ddod i'r blaen. No, ni'n mynd siŵr faint oedd gydag e yn y tanc wrth i weld e yn herio ar y cilch cyntaf yna ac yn penderfynu peidio dod o dde ar ei feic ac yn talu'r pris wrth fynd dros y rhwystrau. Tulet. A mae'n reidio mor galed nawr ag oedd e ar ddechrau y ras yma. 20 munud yn ddim byd i'r bychgen yma, mae'n amlwg. Na, mae wedi gwneud y cwrs yma i edrych yn hawdd, ond yw e? Yna digon o rasio i ddod eto ar dynion elit, y merched elit hefyd, a'r merched hun. Mae'r dynion dan dair ar hugen oed.

Tulit, mas ar ben ei hunan, ble mae Charlie Craig? Dyna'r cwestiwn pa mor bell nôl y mae e yn dod i fewn i'r llun. Y bwlch ddim i'w weld yn cael ac mi ddyle Twlet ddal ati, ddal gafel ar ei flaenoriaeth. Heblaw fod yna rhywbeth yn ddigwydd, nam technegol neu be bynnag, ond uh, diwm yn edrych yn debyg fel hynny. Popeth uh, yn mynd fel watch i'r pencampwr dan beder ar ddeg y tymor diwetha, Ben Twlet. wedi rheoli y ras yma o'r cychwyn cynta mewn i'r goedwig am y, y tro ola. Mae'n fe un a bwyntiau gwerthawr i Charlie Craig. Y gwylwch fel mae Tullett yn, yn sefyll ar y pedalen, pwyso nôl hefyd i gadw'r pwysau na lawr ar yr olwyn ôl. i wneud yn siŵr i bod i yn, yn cydio uh, na fydd yna ddim uh, digwyddiad sydd yn uh, debygol o, o beri iddo fe golli pwyntiau, uh, heb sôn am golli'r ras wrth gwrs. Mae hwn yn gyfle ni weld beth yw'r bwlch rhwng cyntaf ag ail, Tulet yn glir Geto yn edrych yn debyg i fod e wedi agor bwlch sylweddol y rhyngddo fe a Charlie Craig yn yr ail safle hwnnw yn ei dro. Wedi agor bwlch yn ôl i'r trydydd reidiwr Jensen Young o glwb Pedal Sport. Ras yma'n ddiogel ym mhoced dde Ben Tullet. Yn ôl i golwg hi. Arweinydd y dosbarth dan beder ar ddeg oed. Joe Healy. Ar y cilch ola de, Kylie. Ond ble mae uh, Finley Pickering, dyna'r gwestiwn. Dyna ni gael cip ar y ddoi arweinydd yn y, y ddwy ras. Ben Tulet, dwi e ddim wedi uh, dal nôl o gwbl, oeddi e? O'r dechrau yn deg, ond mae fantes e'n un sylweddol ar uh, Charlie Craig sydd yn yr ail safle. Yn agos iawn at y ffens yn y fan yna, Tulet yn defnyddio pob modfedd o'r trac. James! Rownd y troeon sydd wedi peri trafferthion i ambell un. Mae'r beicwyr eraill yn un o'r heffin yn ei gysgod e. Arweinydd y ras dan un ar bymtheg oed, Ben Tulit. O fewn rhyw uh, 300 llath, rhywbeth tebyg, hyd at uh, ddiwedd y ras, y ras mae wedi i rheoli o'r cychwyn cyntaf. Neb ar ei gyfile. Charlie Craig yn yr ail safle yn rhywle, ond uh, Neitha e ddim greu argraff o gwbl ar uh, y bachgen yma sydd ymhell ar y blaen. A mae'n ei nid o'r as mwy edrych yn, yn rhwydd yn diwe. Dwi'n mynd i edrych mewn trafferth o gwbl. Rownd y tro ola na de fewn i'r gwastad am y tro ola Ben Tulet, pencampwr cenedlaethol dan bedair ar ddeg oed y tymor diwetha a mae'n dal i droi'r pedale mor gyflym nawr ar ddiwedd y ras yma ag yr oedd e ar gychwyn y ras. Mae hon yn fuddugoliaeth ysgubol i Ben Tulet. Ac yn y mewn yn yr ail safle, Charlie Craig. Mewn tipyn o frwydr ar un adeg gyda Jensen Young. Kylie. Mae'r bachgen sy'n arwain y ras dan bedair ar ddeg oed. Mae'n edrych yn debyg gyda we adre ar ben i hunan, ond ni wedi gweld e'n dysgu'n oddi ar ei feic unwaith. Dyw ras yma ddim wedi hennill eto. Ond dim sôn am Finley Pickering. Oedd hi'n dipyn o ras rhwng y ddoi ar un Adeg y bachgen sy'n arwen y gyfres wrth gwrs, yn y Cris Gwyrdd os y gwelwch chi fe. Ond uh, dwi'm yn credu fod e am wneud argraff ar uh, y bachan yma. A hawlio dipyn o fantes iddo hunan yn gynnar, ond yna wylon ni mewn llithro ddi ar ei feinc yn mentro uh, dod... Uh, peidio dod oddi ar ei feic i ddringo dros y rhwystrau bron, wel fe dalodd e'r bris bryd hynny, ond yna Dau ddigwyddiad i Finlay Pickering nad oedd cael ei nôl yn y ras ac ar y blaen a fyny mae wedi aros. A dyna Pickering yn y pellter. Mae'n gwybod fod e'n saff o'r ail safle, dim ond iddo ddal ati. Nôl gyda'r arweinydd te. Kylie o Glwb y Welyn. Neb yn ymhell nawr o'r llinell derbyn yna. A phwyntiau gwerthfawr iddo fe. Nifer o'r bechgyn dan un ar bymtheg yn dal ar y cwrs. Dyna i chi arwydd o ba mor gyflym yma Kylie

Cael ei fewn i'r goedwig am y tro ola. A pan ddew allan i'r heilwen, fe fydd e'n gweld y llinell derfyn yna. A bydd yr holl waith paratoi yn ystod yr wythnosau diwethaf yma Wedi bod gwerth yr ymdrech. Oherwydd mae llon poced y bwyntiau ar ei ffordd iddo fe. Ac wedi cael y gorau ar arweinydd y gyfres y Finley Pickering yn nath ras ohoni am gyfnodau maith. I fod pits de am y tro ola i Joe Kiley. A dyma fe'n dod ar y tarmac am y tro ola i fyny tuag at y llinell derfyn yna. Uh, lliwia gwyrdd a gwyn clwb y welyn yn amlwg iawn yn y ras yma. Fe sydd yn cymryd y fuddugoliaeth ac yn cipio y gystadleuaeth yma i'r bechgyn dan beder ar ddeg oed. A mi fydd e ar ben i ddigon, mae'n siŵr gen i. Na nawr, Yr ail, Finlay Pickering. Wrth orffen yn ail yma ar gyfres yma drwy'r flwyddyn, wel mae'n naddo i fod yn, yn gyfres glos. Ac fe welwn ni'r ddoi yma eto, mae'n siŵr gen i. Y gŵr yn y Cris Gwyrdd, fe sydd yn arwen y gyfres, ond ail ore yw e eddi